Woate ŋu azɔ ɖe krɔtse dzi anɔ fefe fem le nɔviawo domea? Ye dzɔ nam ale gbegbe, elabe ɣeyiɣi ɖewo me míyina wɛshipa be nufiala nekɔ nɛ akɔ kpa ɖe dzi me hafi míatso mɔ ayi ɖe wɛship gɔ̃ hã. Ta eya edo dzi dzɔ nam ale gbegbe. Ta magblɔ be, Akpe na mi, miawo va wɔ dɔ. Nanɔ edzi ɖaa. Amen. Ŋkɔnye nye Zita Eyram Kofi. Mele nu fiam le Tegbikpo ta EP gɔmedzesi kua me. Enye dzidzɔ gã aɖe na mí elabe mínɔ mɔ kpɔm ne nunana tɔxɛ ya ƒe gbogbo aɖe yi ke wòge ɖe mía dome. Zi geɖe ne míekpɔe nenye be wodo go ɖe break alo gbɔna sukua, ekpo menɔ si tsã oa, edze na anyi ɖe eƒe klo dzi zi geɖe, many times hafi aɖo sukuxɔme alo fi sia fi yi ke wòbe yeayi. Gake egbe nunana tɔxɛ ya yi ke nye crutches va ɖo mía via sia. Dzi le mía dzɔm aleke gbegbe. Ne míkpɔe le eya ŋutɔ ƒe ŋkume hã, ah, míakpɔ be edzi le edzɔm. Eya ta ɖeko mía be akpe, akpe na mi, mi ame yiwo katã kɔe ɖo mia ɖokui dzi vevietɔ. Mía fo Francis. Mawu ŋutɔ ne ɖo teƒe na wò fisia fisi ke ekpɔe lea. Ne Yehowa ŋutɔ ne ɖo teƒe be naga kpɔe awu ya eye eya ma nye mamlɛ o. Teƒe bubu yike naga se mía viwo ƒe ŋkɔ le. Le kuxi aɖe mea, Yehowa nedo ŋusẽm be wòanɔ kpekpem ɖe wo ŋu ɖa akpe na mi. Oo, akpe! Edzɔ dzi nam ŋutɔ be míva ne kpli. Afla tsɛ medzi ya mexɔse be ɖe maɖi gbɔ o. Ka ta avɔe nye ma? Nyemenya be enu nane ava su asinye le egbea me makɔ protect vinye ne wòazu ŋutɔ nam o. Abe ale medzi me ene ye mena wòva do ɖe Yippee School afia. Metso kpɔtɔe to tsitsɛwo katã le Yippiɛ dzi woƒe etatɔwo katã be wokpe ɖe nye kpakple ɖeviawo ŋutsi kple fofoa ŋutsi vinye ava kpɔ wo ekpo. Adzɔ dzi nam be ame yiwo ke nye selaa ne woɖo wo gbɔa, ne vi aɖe le wo shi ye wònye bu nɔ womogabi ɖe asã o ne wona ne wode sukuu godogodoa, nunana aɖe ava so wo hã wo shi abe ale wòsu tɔnya hã shi ene o. Akpe nena la yiwo ke neva eva neŋ vinyewo. Akpe kaka. Ao, medo ŋugbe. Mekpe kpe ge ɖe ɖevia ŋu, vinyea ŋu aleke gbegbe. Ale medi be wòanɔ hafi mate ŋui o. Mana ge zɔlia naka ɖe eme ale wòanɔ wòprotɛkti eɖokui azu zɔlia nyuie kɔa? Mekpɔe be nyɔnu wònye. Eƒe tsitsi ma, ne melé kpo oa, egbɔna fu ɖe ge na nye ŋutɔ. Ta ele be ekpɔe wòxɔ fia. Enye dzidzɔ gã aɖe le edzi xɔm nam. Meda akpe gã aɖe be makpɔ gbɔ ne wòazu zɔli ale wòate ŋu alé kpoae kɔa? Ele ge, eye wònya ge hã le Mawu ƒe ŋkɔ me. Amene.
Oxford Yao Tete gblɔ be, Krɔtsi sia mina mí egbea fia ene Jennifer be wòate ŋu akpɔ mɔ ŋu azɔ zɔli le wo to domi. Ne fefe yea yea nage ɖe wo domi azɔa, anɔ wo kpɔm ko. Kafia be fifia yehã ate age ɖe wo domi. Nye ŋutɔ hã, nye ŋutɔ hã makpɔ dzidzɔ ɖe eŋu nenema elabe dzidzɔkpɔkpɔ nye nam. From the first day mekpɔ Evalon TV ƒe program aɖe le Facebook, I was touched with that program and I said I have to connect to the person responsible for this and today egba eva eme na mi nenema. Ta nya dzidzɔ wònye nam, medzidzɔ kpɔm wu even dzilawo ŋutɔ kura gɔ̃ hã. Le ŋugbedodoa mea, Nya mado ŋugbe abe titsa ene be makpɔ gbɔ be eze klɔtsi sia all the time ye nɔvia yiwo wokura nye yewo velia kura be yewoakɔe wòanye fefeŋua, nyemaɖe mɔ na wo be ne wokɔe wòanye fefeŋu o elabe nya eƒe atizɔti ye ma. Ku ɖe eŋu azɔ kplii ta nyemaɖe mɔ na ɖeviwo be woakɔe aƒe fefe o. eye ŋutɔ ama xlɔ̃ nu nyuie be gbe sia gbe la nelé be nɛ be gbegblẽ aɖeke magadze le eŋu o. O magblɔe be edo dzidzɔ nam ale gbegbe be nyemele ŋuɖoɖo mo gake wòva tum ma, meda akpe na Mawu. Eye meda akpe na Mawu ale gbegbe dzinye dzɔm be ne ɖo la aleka xoxoa ɖo mahiahiã meka dzi be ke míaganɔ afii agbã o ke ne míedo ɖe teƒe aɖe. Eyi ta meda akpe gã aɖe eye edzinye dzɔm ale gbegbe. Meda akpe. Magblɔ be ezazã ma mezã ge ɖe ɖoɖo ŋu. Gake nye ŋutɔ ɖekoe nye menye etɔ̃tɔ la le ŋdi kpa dzi le yiƒe suku yiyi o. Gake ma, makpɔ egbɔ mawɔ dɔ de asi ma ne dada kple subɔ te ali nyuie, wòate ade ŋgɔgbe na mi. Ee.
Ɖeviae nye nenilia le mia si? Meɖekoe nye evelia le mía si. Ɖevia me nenie le mia si hafi? Meɖekoe ame atɔ̃. Ok.
Ee.
Eƒe nenie wòxɔ? Exɔ ƒe ame wuiɖekɛ
meɖe ku
o akpe gã makpe dam no ye makpe dam no be nye medze si o nye mekpɔ wo kpɔ hã o gake mawu ka asi dzi no va wo ŋu nanea ne vinyea meda akpe gã aɖe no be fi sia fi ke wokpee la Yehowa ŋutɔ nega ɖoe teƒe no ye wòaga ɖoe teƒe na gaɖoe teƒe na wu xe ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.